Hey, hey, hey, bon tardi, bon tardi. Un feliz, feliz, feliz dia pa turi ta bezig ta sintonisa nos grupo. Biba un bida sin dolor, crea bo mes realidad awor. Esan ku no konosé mi, a mi ta Jasmine Bak Mary, mi ta bai ta boso servidora durante di e show di awe. Ok? Boso sa un Di ke mas di loke ku nos ta hasi, ami huntu ku mi tim, nos ta eigenlik yuda hende hòmber plus hende muhé pa nan por aktivá e poder di outosanashon di nan mes kurpa na un manera kompletamente natural pa bo kurpa mes por drai bèk kosnan ku no ta bayendo bon i kura su mes. I esaki pa medio di un pleister ku nos ta bai kontinua invitá da vèk. Alvo ta bien claro cu ta bay conta di su experiencia personal. Manera boso sa, siman pasa djadomingo nos tabata tin Eunice Martin di Boneiru cu a tambe a conta su experiencia awe Velvet ta bay habri su cas pa e por comparti cu nos kico ta su experiencia personal. Mi no conta mucho cana den e show aki con nos por yuda bo tambe. Mi ta invita bo si bo ke tin un comentario of bo ke tin un bijdrage na nos show di awe, pone bo bo comentario of bo opinion of bo pregunta den e seccion di comment y corda duna acceso na streamyard pa nos por menciona bo nomber manera bo merece. Y asina mi ta bay abri paso pa yama Bonbini na Velvet.

bintitres di ougùstùs, ma mi tabata tin un dushi jeugd ke men tempu mi tabata yòn, Tjessùn Ruman, masha dushi mes nos tabata pasa, ma bai Hulanda ku binti aña, ma keda Hulanda binti sinku aña, ma bini bèk, pasó friu tabata kaba ku mi, mi tabata por ke friu. Ma bin mi roots back y ya aki nan mi tin diesseis aña caba haciendo rehaciendo mi bida atrobe. Haa y bo no ta pensá riba e dag for di Kòrsou? Bai unda. Aki ta mi, aki mi lombrici ta dera. Aki. Well, well, well. Bon, well, we comenzar um, cu e pregunta nan. Mesora. Mi a haña un lista di bo di kosnan ku bo a eksperensiá, pero mi ke bai break nan dòun pida pida. Pues mi ta kuminsá sibi e pregunta aki anto a base di esei bo ta elaborá. Abo a binti usa e pleisternan di Life Wave pa abo i bo yu, right? Kua di nan tur ta bo pleister preferí di Dikon? Pleister preferí Kuenta. There's only one. X39. X39, um, Aha. manera den comienzo mi ta corda ma bin cerca abo anto mi ta corda bostan ta contami di que di dolor ami mi ta un sickle cell patient Anto e pleister mi ta kòrda mi a bisa er kabos nan pa tèst. Anto Ron a plats un X thirty nine anto mi no por gaña den laga nos bisa un trinta minüt asina mi a sinti e efèkt kaba di e pleister. Anto m'a bira m'a bisa bosnan mesora tambe ku m'a sinti e e efèkt kiko e e e pleister a hasi. Anto asina ei m'a kuminsá usa e X-39 i mi ta usan de ketu bai tantu pa ami komo e yòn kuman sintá bani mi aki. Nos tur dos ta usando X39 y esey ta mi pleister, si, mi, of lae bisa, nos pleister preferi. Yes. Ok, awo, awo mi tin bay puntrabo. Contami un tiki mas, paso ma menciona awor ku bo tin, bo ta un sickle cell patient. Ah, bay Correcto. persona nan ku no sa, kiko esey ta nifica?

pero den mi caso e rode bloedlichaampi esnan ta manera halve manches, anto nan ta wordo opgegeten door di e wete bloedlichaampi, anto door di esey bo tin bloedarmoede, sanger a bou, bo ta sinti bo cansa constant, etc. Etc. Anto esey tambe ta un di e redennan cu mi a bin con South Beck. paso gewoon mi no tabata por cu e friu door cu mi tin e sickle cell. Y sickle cell tin tin diferente soorto, bo tine licht y bo tine pisa tambe. Bo por tin tin tin hende cu a muri mes di sickle cell. Mi mes konosé hende ku a fayesé dor di e sickle cell. Bo ta haña mante yam'é un krísis, sickle cell krísis. Pasó, por ehèmpel, dor ku nan ta e halve manches, nan por hoop òp, laga nos bisa na bo elleboog òf den bo rudia òf somewhere, anto nan ta keda pegá einan, anto nan no por sigui bai dor ku nan ta sickle. E halve manches ta esei ta e seco. Tanto cu nan ta rondó, normal rondó, nan ta sigui, sigui bai, pero dor cu nan ta e seco, nan ta keda pegá, anto bo por haña doló einan. Anto esei, mi ta bisa tambe, toevallig, esei a sosodé cu mi last week, siman pasá, mi no por a kana apenas, mi tabata tin hopi doló den e lomba, anto mi tabata tin nèt mi lastu Pleister. Aha. Toma dale. Kiba? Ma dale pleister, ma plak mi pleister. ma plake, mesora. Mesora, mesora. Master. tremendo, tremendo. Echt tremendo. El a mi lo en el momento ei? Sí, el a aliviar a mi un tiki, yeah. pero mi tin otro también que mi ta usa. Uh -huh. Di la fue pa dolor, ma usa nan junto. Y ayo, uh -huh. Mhm. Esei ta ice wave. Mhm. Ah, laga mira ei. Ice wave. Ah, Yes. Sigur, sigur, si kemen sigur mi just Después de X39, ice wave ta den bo top 5 sigur. Sí. Tin mas, tin mas, pero na primer lugar ta e X39, anto pa e, e di dos ta e Ice Wave. Enton, ah, bo tin mas tira aquí para tener tres lugar. Ay, Dios, eh, eh, va en cambio de un cosa aquí. Nirvana. Yes! Hey! Hopi bom. Hopi bom.

No ta tur hende ta meskos, pero tin diferente hende muhé tin problema ku e menopousa, mood swings, sodamentu, bo no por drumi anochi, anyway un hende ku ta den menopousa sa kiko mi ke mende, anto e nirvana ta hopi bon. E nirvana e ta yuda bo, bo ta, bo ta ègt, bo ta, bo ta kalma, e ta yuda, e ta yuda bo ègt hopi bon, um, den e, e sentido tambe ku ora bo tin hot flashes, etcetera tambe tur e kosnan e ta yuda bo pa bo por drumi anochi tambe. e ta yuda bo un tiki, pero manera bo sa tambe nos tin esun tambe ku bo por drumi anochi. Pleister spesial pa pone bo drumi. Pero e nirvana ègt pa nos nos hende muhernan ku tin e problema di menopousa, e nirvana. Mayoria di nan, mayoria. Nos, nos tin tiki complicacion cu internet. Sí, mi ta ripara, inderdaad. Entonces, e ta keda draai, draai aki. E ta keda pega. Na, na mi check si go, mi ma pera velvet, Abo a bai laga mi.

ku bo ta sinti e efekto mes ora ke ta yuda bo pa. Korekto, korekto. Ok. Bon, uh, ah, paisan ku ta wak nos, nos, uh, nos, ku nos session. Awo, verba tambe tin un tópiko ku mi kera toka kubo pa sombra. Mi sa kubo ta tin, tempo kubo ta tin. Las di bo rudia nan. Kibo po kontami diesi. Um, bon, mi tabata tin en verdad hopi, hopi problema ku... Eigenlijk, mi rudia rechts mas tanto. Mi rudia rechts uh, tabata ninga hopi. Anto mi tabata tin hopi doló ora mi ta kana den kas kasi pa mi kai. Anto mi tabata usa e e doló ku mi tabata tin ta usa ice wave pero Wow. ku e e X39 tambe e tabata yuda e tabata yuda hopi bon. Um, pero despues a resultá tòg ku mi tabata tin eh, slijtage. Anto mi mester a bai operá. mester a operá, bai operá, anto bèg pijn tambe. Awor aki mi tin stal den e rudia, pero ora ku tin. Promé ku bo hasi operashon,

Uhum. Qua, qua placer bo tabata usa promé ku bo sabe ku ice wave. Enton bo ta sinti ku esei tabata yuda bo tanten warda. X, X39, X39. Uhum. Bo sa ku X39 ta pone asta wak mi uña nan aki. Uhum. X39. Wak mi kabeinan. Mi kabeinan, ma korta nan un luna i dos siman ongeveer pasá. Mi kabeinan tabata chikí chikí. Den kuantu tempu nan a krese bèk asina? Sí, seis siman. Seis siman. Seis siman mi tin ku ma korta nan chikí chikí. Ujú. Sa hopi li e. Sí, sí. Y beta wak mi yu homber tambe sin ta kinan e su cabey nan tambe. Mi ke sa tambe ta de mes un temporada, ma corta nan. A mi mes ta corta su cabey nan, anto e tambe ta usa X 39. Si, bo a konta mi. Mi tin, mi ta, nos ta bai, nos ta bai papia di Orville un bes aki. Ok. mi ba manda mi un potret di bo Rudia. Korekto. Para mi ba mi por agregele na nos stream, pa bo konta mi kiko a pasa ku bo Rudia. ora ku bo kaba di operá. Ora ku bo mira e potra en pantaya. Okay, um, uh -huh. Esei tabata en berdad uh, dos di mart, aña pasá. Ma operá e rudia rechts. Anto... Uh -huh. Pero por mí que sei, mi ta, mes, mi tabata usa X39 capa, pero me sigui usa X39. plus e e ice wave pa e dolor nan despues di di di operacion tambe anto segun cu bo ta wak tambe e potret prome bo ta mira esey ta despues di operacion ainda bo ta mira e stitches nan despues a saca e stitches nan anto bo ta mira tiki tiki con e rudia a drecha door di e X thirty nine plus e ice wave bo ta mira e progreso ta bay masha liye mes ora bo ta usa e e dos pleister den huntu y bo mes ta mira resultado den binti ocho dia.

Anto m'a keda den hospital net net un siman. Ora cu m'a bini cas, cu mi ta usa e pleisternan, anto mi ta mira tur dia di nobo, mi ta bisa, hey, mira con e e herida a bira, anto mira con e herida a avansa dor di usa e extra di nan. Bota mira duidelijk, echt bota mira, bota, bota mira gewoon un cambio. Segun cu bota usa nan, bota mira e cambio. Echt tremendo, tremendo. Ujú. Sí. Do, un, una botaba ta E extra tinijn, um, 19 y una botaba ta plaque ISO. mi tabata plaque, e, e extra tinijn ta timbia, mi tabata plaque eh, bou di mi lombrishi, pero awor aki mi ta plaque mas tanto den mi lomba, Mhm. so e tempo ku mi a kaba di opera mi tabata pone bou di mi lombrishi, paso mi tabata soda hopi. Anto ora ku mi ponele den mi lomba o afora ku mi bai baña, mi ta pone, mi ta plake sí, i ta plake bon, pero mi ta ripara tòg di un òf otro manera mi ta kere dor òf ora ku mi tabata drumi tambe mi ta move hopi den kama, lo e ta kita, pero mi tabata plake hopi bou di mi lombrishi. Mi plake bou di mi lombrishi e ta keda hopi bon. Anto e Icewave, di mes bo tabata pone esun Esun maron kaminda bo tin hopi doló, anto e blanco bo ta um laga bisa mete clock mei bo ta pone den otro banda, ya. Sali olor shi. Mhm. Juist, correcto, correcto, correcto. Con ta bayendo cu bo rodia aworaki? Hopi bon, hopi hopi bon. Bo no ta casi bo no ta mira e cicatriz mes mas. Mm -hmm. Dolor tampoco no te mas. Move así bo cosa normal. Sí, mi ta cana normal. Mm -hmm. Mm -hmm. Juist, correcto, correcto. Mi ta si mi cosa normal. Me ta un, ta sigur un adelanto pa bo. Sigur, sigur, sigur, sigur. Shownan corda bon, cre que chea bay foi moda. Plak bo pleister. Si algo pisa, ta sina, ta sina ta. Wo mi ke wi papa di pleister kuta kolo o paña.

Um, mi ta plake abou na mi enkel. Na e pia links, okay. abou, parti pa den, e enkel. Ah, of un tiki mas arriba, mm -hmm. di e wesu na e enkel. Mm -hmm. E gewoon, Jasmine, mi, mi, si mi nota ki buka, Segun mi, denter di un siman mi a nota e diferensha kaba. Bo ta kome gewoon normal, pero bo ta kome moderá. Anto tambe e ta e ta kita bo hamber i e ta kita bo smak di kome kos dushi. E ta kita bo smak di di um ei mi tin gana di kome algu, mi tin gana di kome esaki òf mi tin gana di kome esaya. Anto si mi no ta ekiboká mam kuminsá nota diferensia den tres siman segun mi, si mi ta kòrda bon ainda.

Sí, internet aki Wou hopi pasenshi nos visiti. Nos alumida e bisa ku ekstrim dinemi ta duna nos pasenshi. Sí, sí. sí, eta bota sinti ku eta yuda bu kome moderá. Yes.

ta un hende dje si mi kier bo ke mi ta buska mi ke buska un koi kome mi tin gani kome mi tin gani kome mi tin gani kome mi tin gani kome pero ora bo ta usa e sp six complete bo no ta sinti e gana ei e ta kita e ta kita bo bo eht bo smak di di di kome un kos of um algo vooral kosnan zoet tambe e ta kita tur e kosnan.

No, pero e, wi- e weer tampoco Ay, no ta ay, werk ay. ni. Por explica. Si a mí te quiere ta cita e e situatie. Dus normalmente nos Mhm. internet ta basta stabil, pero Sí, no, mi ta Ah, quiere e weer. weer ta, ta, Uhum. E Huerta play a game with us. Okay, abo, abo mi ke bon no sa papia over e parte di tema di peso ku seka bo abo bo bisa bo ba ripara ku bo ba bari peso la kontrola bo apetito la kontrola bo apetito pa kosan dushi ta tambe Correcto, ah ela yuda bo bi bon ah correcto.

Durante di parto nan a tarda pa korta mi orpi a pèrdè oksígeno. Anto debí na esei e tin serebral parese ku e espastisitait, e tin espasma. de su moba- su me- mobilidad e no por move of laga mi puntra pa sigui kico ki Correcto. cosa cu e no por hasi Um, bon, e, en principio, e no por hacer nada. E no por papia, e no por sinta su so. E ta move, sí, pero wat mané no está move, nos manan, así aquí, nos pianan, pero e tin e, door di e sei, e tin e, El a e tin e brain damage dor di e e perdida di oxigeno e tin e brain damage tanto um e ta usa su su e tin e spasma tanto e ta usa su su energia ta wordo usa robes anto ta pesey e ta Ya, e tambe e ta e ta cansá tambe constant. Anto e mester ta den e rolstoel tambe. E no por sinta sin sin rolstoel, e no por sinta su su. Pero bo por comunica cu ni, mi ta bay pone un potret di orfelakinan cu nos comunidad por mira. Um, con, con bo ta comunica con él? Um, esta papia con su owanan. Esta papia con su owanan. Ora que um, bo tin que puntrele cos sí, pa e po bisa bo sí mm -hmm. of no. Entonces, ora que ta bisa sí, eta wak arriba. Anto ora ke ta bisa no e ta wak schuin den banda e ta bisa bo no. Anto ora ke ke un kos e ta mustra bo ku su wowonan loke e ke. Ok. Anto bo a kuminsá usa e pleisternan tambe kune. Correcto, correcto. Um, uh -huh. Vooral last two luna nan aki, Orville tabata tin un, um, dan Holandés aan te bisa cockhouse, que men e, e gana di saca. Orville tabata tin e hopi duro. Anto tambe uh -huh. ma comienza usa X39 cune, Awor aki casi mi no ta tendele mes. Casi mi no ta tendele cu e tin gana di, e tin e gana di saca. Si. Echt. Mensen, X 39, go for it. Ok, ok. Ki, kiko mas bo ta ripara cu, cu den dje a cambia of ta diferente despues cu bo a cuminsa usa e pleisternan cune? Bo sa, mane, Awor aki mi ku Neta den mi kamber mi a sende e televishon anto mi a lag'é skucha YouTube. Anto segun ku ami ta kanta e tambe ta ooaa e ta saka su sonidonan. Anto mi ta bis'é, hey bo ta kanta huntu ku mi, anto e ta kuminsá hari. Anto Aha, tin aha, cierto aha. momentonan tambe mi ta ripara cu aha, bo tambe ta conversa? Tin cierto momentonan tambe mi ta mi ta Kedi, tende kedi. cu e ta el a bisa un coi, si el a bisa un coi, pero mi no por dor cu mi ta concentra aki na nan mi no a scucha bon kila pero el a saca un sonido. A te atrobe. Bo a tende? Si, anto bo sa, mi ta ripará ku e ta, e ta bisa sierto palabranan, pero bo mester ta ègt atento pa pa sa kiko el a bisa. Esei ta e e kos, e ta un tiki difísil, pero bo mester ta ègt atento pa bo skucha kiko e ta bisa, Anto pa bo saka afó, bo ta bisa, Hey, ta tal kos el a bisa. Pasobra mi ta bezig hopi kuné tambe, mi ta papia kuné mane-, mi ta bisa el e palabranan kòrtiku, palabranan kòrtiku ku laga nos bisa ku e por ripití. Mane ma, por ehempel, of no, por ehempel, of si. Bo sa palabranan kòrtiku. Ata no esei ta konstante, ta, e kos, no ta den su bokabulario. Esei a bira mane un stòpwòrd p'e. I ku kuantu aña? Abri? Kuantu aña e tin? Awoki e tin trinta i kuater. Trinta i kuater. Ya. Awo mi ta ku bisa bo algu vèlta, pasobra mi ta mira bo tras'ey. Aha. Para mi, para mi. Para mi, tin un manera ku nos por wak un tiki mas mió.

Bebele, mi ke mene lo bota tin tanto peike. Jasmine, bo no ta papie, Jasmine. Bo no ta papie. leuk, leuk. Eta, eta, eta. Mi ta sinti su vibracion. Si, si. Mes kos ku su mama. Eta, you, eh, you.

Anto dor di esei tambe m'a kuminsá usa e e X thirty nine des pa e e kòk hals plus pa e scoliosis. Anto awor aki mi ta bai usa e ice wave tambe aserka pa e doló. Anto pa mester pone nan zeg maar un triangulo anto wak pa esei nan por yuda p'e awor aki paso e tin hopi dolo anto pijn is nit fijn un hende ku bo sa un hende ku no sa kiko ta dolo no por. papia der over. I ami ta un hende mi sa kiko ta doló. Mi sa kiko mi tabata ègt sufri binti kuater shete mi tabata sufri di doló. Anto esei no ta un tiki dushi. Pero despues ku mi a konosé Lifewave a yo doló. Ea mi ta rekomendá. Pastoor, beso mi sa ku abo ta ah, mas enfokus riba e parti eigen gebruik pa abo ku bo yu, pero ami ta pensa Velvet ku bo tin un propósito. Ah, anto Mhm. e e muhe fuerte ku bo ta, pasobra si nos no a papia di djele ainda ku ta bo ta un mama soltera ku Orville. Ah, Mhm. i huntu ku bo situashon personal di bo salud bo a sa di bai dilanti tur dia. Y mi pregunta ta, si un persona cu ta bezig ta wak cu a sinti su mes conecta cu bo, anto e ke hasibo un pregunta of bo sa por ta e ke e ke e ta sinti e coneccion cu bo cu e ke acerca abo pa bo sa papia cu bo puntra hasibo pregunta of hasta cumpra pleister cerca bo bo ta bo ta habri Esaki? Cla claro, con bolaga. Bo duna claro. bo número telefon? Claro. Sigur que sí. Uhum. Chamada na tur kuda wak, manera sempre nos te papel de grupo aki. Bai back sa ke persona ku a invita bu, si bo ta desea na hasi un trayecto di test. Um, pa cu e pleisternan, si bo ki cuminsa bo proceso di autosanacion pero no sin velvet, cu kisas abo lo ke puntre algo, bo ke conversa cos cu por ta awe nos ta alcansa papia di dje, pues velvet ta disponibel, bo por pone den pantaya cu bo ke test y bo ta pone tussen hakes e pais, si bo ta di Hulanda bo ta pone test Hulanda, si bo ta di Boneiru test. test Boneiru, Kòrsou, test Kòrsou i asina bo pone e pais ku bo ta desea i. Velvet tambe tin pleister disponibel, right? Pa si a bo ta desea si bo trayekto di test um, i of bo ke kombersá si por ta a bo ta den un situashon similar ku bo sa bo por aserká Velvet libremente pa papia ku neve. Velvet Okay? Y si bo ta sinti cu ei e no ta algo cu bo ke papia di dje, bo ta bisa mi. Nan ke ta mira bo, bo ta ei? Sí, mi ta ei, pero mi no sa kiko bo a papia, boso bo stem a kai afó. Bo ta on, bo te ei? Sí, mi te ei. Pero bo stem a kaya fo. Ay, sí. Velvet, kiko bo a sinti ne momento ku Orvel a nase i na a duna bo indikashon di e problematika ku el a nase kuné? Um, bon, na promé instante nan no tabata por a bisa presis kiko ta kiko. Anto e dòkter a bisa mi ku ta dura sigur un seis luna òf mas largu promé ku nan por duna mi e diagnóstiko di òrvel. Anto segun tempu ta bai òrvel ta tin seis seis luna mas o ménos, pero semper el a keda ku e mannan asina ki ke men un yu gewoon e ta e ta habri e mannan pero orgel semper ta tin nan sera anto einan e dokter a bin bisa mi ku ya orgel ta bai ta bin un mucha spesial. Anto, bia, no e momento cu nan a bisa mi asina. Ya, di mes e ta, e ta duro, un cos, no ta un cos facil y no ta un cos, awor aki mi ta bisa, ya, ta treinta i cuatro aña pasa, thirty four years ago, anto, ya, bo tin cu Bo ta bo ta bo ta papia bo ta papia bo no ta bo no ta keda kuné paden si tabata trinta i kuater aña pasá lo tabata hopi mas difísil pero awor aki bo ta papia gewoon anto e ta duru e ta pisá di mes abo ku bo kosnan anto un yu asina aki e ta duru Pero ami despues cu nan a duna mi e diagnostico ma ya m'a cay un tiki si pero ami semper a bisa bo ta mama of bo no ta mama. Ora bo ta mama no ta interesa con bo yu ta, bo yu ta manera Orvel cu bo yu ta ciego, cu bo yu a naci surdo, muda of whatever ta bo yu e ta, ta bo a hañ'é. I komo mama, ami ta bisa semper, habri bo kurason, pasobra ta bo yu e ta, a ban karg'ele nuebe luna largu, kiko ku ta ku por a pasele, ta bo yu e ta, sòrg p'e. No kue bo yu hink'é den un lugá Anto mm -hmm. um, op het laatste moment uh, eh, laga nos bisa ku nan bin bisa bu um, e eh, bosa kita pasa um, boyu ta den su laatste fase nan anto e ori si bo ke wak boyu no a mi ting mi yu 34 ani a mi so a bringa pa orfel mi so a yudele mi so a si tur kos i ma bisa tame mi ta siele tot me laatste snik Ya. Esei, esei, mm. esei bo ta mama. Si no, bo no ta mama. Mm. Mm. Kiko duna bo e forsa, Velvet? Tu, mi ke pa tur, tur rende ku de grupo aki of ku bo ta wake video ki ku bo ta mama soltera. Escucho lo ke ku Velvet ta bai bisa. Di una bo asaka e forsa pa como mama soltera y con un situación de salud fuerte di bo mes pa bo tabata tei i tei ainda pa order. Un kos mi por bisa, konfia Dios. Konfia Dios. Pasobra i ta bisa, bo sa. I einan bo ta haña bo forsa. Einan bo ta haña bo forsa, anto bo sa dikon tambe Jasmine, paso ami Nos a lanta católico, pero bo sa despues ta tin un temporada mi ta bisa, mi ta apun, no ta bisa, mi ta apuntra mi mes, ber, mi ta papia cu mi mes, ta berdad Dios ta existi? Despues mi, mi tata fayece, anto mi ta, m'a rabia, mi di cu Dios dicon b'a bay cu mi tata? Di kon ba kité fo'i nos? Despues mi di, No, ta kosnan di bida. Despues, basta aña despues, mi mama tambe a bai, esei tabata mas duru pa mi. Ainda mi tin problema ku esei, pero tòg mi, bo sa bo ta e kamber aki riba nan, E kamber di mi aki ta drai overuren. E ta drai ègt overuren. Paso mi tin òrvel, mi tin mi mes kosnan, pero tur dia, tur dia mi ta hinka mi rudia òf mi ta durmi riba mi kama, mi ta pone mi mannan huntu i mi ta gradisí. E maner ei riba nan, mi ta gradisí Señor y tur dia mi ta pidiel e forsa tambe pa mi por sigui paso bo mester di dje bo mester di dje anto nos pleisternan tambe ta hecho nan no lo bida nan. Esey esey a yuda bo den pa e lastu añanan haci bo bo bo camina ta mas facil. Sigur sigur sigur sigur. Abli? No, mi ta, mi ta, mi ta bezig ta purba pa mi no mustra bo e emocionnan ku mi tin ku bo ta transmitiendo pa mi. Um, No, echt. Sí. Pero mi ta, mi ta admira, paso a mi sa, mi, mi, mi sa di caso nan camina e mayor nan ta bira lomba pa e yu. Y bosa nan ta A mi bisa no ya, por, mi no por. Mi no por e e Jasmine echt e cos ei a mi no por mi no por haci mi no por haci mi tin mane awor aki tambe bo sa mi ta conta bo manera hopi bia mi ta bisa bo sa mentalmente mi ta hopi cansa Sí. dikon no ku Orville ta kansa mi, paso Orville no ta kansa mi. Pero Mi ta pensando pa dos. Sí, pa bo Mi y ta pe. pensa pa mi i pe. Anto de bes en cuando mi ta bisa mi ta lag'é bai na em, den Emmastadt tin un logeerhuis. Mi por lag'é bai, mi ta wak si tin lugá na e por bai un weekend, e por bai un siman of manera em, ora cu mi tin cu bai hospital of zo. tambe e por bai einan. Pero ora ku Orville bai un weekend einan, nan bo sa ku e weekend ei yora so mi ta yora, no? Sí, bo ta sinti su falta. Sí, paso e no tei. Paso e no tei. Ujú. Anto Ujú. pesei ami ta bisa kon un mama ba karga un mucha nuebe luna Anto e kriatura e tin un un e tin un difikultat, anto no. Anto mi ke pa bo sa ku Orvel sa i ta sinti. tur loke bo ta hasi p'e i i i nos tur nos tur ta duna bo homi ke pa tur reda den un super wuman ku bo ta yen di amor manera bo a bisa Dios a duna bo un propósito i ami ta mira i mi tin sigur ku ora ku komo bo fanátiko number uno sa esei i ta stima su mama masha hopi mes. pa tur loke ku bo a bin ta hasi, p'e ta hasiendo p'e. Kurason, hopi kurason pa Velvet, e por sinti estimá i su trabou di mama ta sigur sigur unu di atmirá. Internet, internet por ta laga nos na kaya awe, pero mi ta sigur ku si mi bolbe invitá bo

Jen ta rato stroba nos Velvet. Hando. Stroba nos mes mes. Mas me tengo, me tengo trece bu on back definitivamente para nos volver a hacer un repetition. Okay. Okay. Mi ta bai, mi ta bai ke pregunta na um, Noemi Ursulita ta ponchera si nos ta bai ta papiando tocante di mucho con autismo ave. Bon, mi quiero hacer un corrección, pues so mané momento ei ku um, mi ta hablando en comunicación ku Velvet pa hacer anuncio um, Mi no tabata tin e nomber korekto, p'esei mi a laga Velvet splika nan. Ki nomber ta atroba e Velvet? Sei rei brale pareise. Aha. I esaki no ta kai komo un forma di outismo. Pues esei nos ta korigí un ratu ku no ta e kaso ei. Correcto, Velvet? Correcto. Ok, pues no, awe no, no ta baita papiando over di um, mucho nan ku autismo, ese ta un equivocación de mi anuncio, e manera Velvet ta bisa ta seri brale Paris.

Bueno, si Narda, si Narda ta skibi algu, dor ku nan ta hope up, esaki ta ora bo tabata konta over di e manochis nan, e, e, e, e sickle cells, dor ku nan ta hope up riba otro, nan ta sera e kanal i e sanger no ta flui bon. Den Narda su kaso, e, am, e ta bisa, ami ta X39 su sickle cell. Den den bo caso Velvet, cua tabata e combinacionnan cu bo usa pa um, bo geval di sickle cell? Ice wave ku X39. 39. Ok. Ok, se tabata Narda di Hulanda. Nos sin saludos tambe di parti Eva di Hulanda pa bo Velvet. Bon tarde, Hi lieve Eva. mensen. Ey va saludando bo. Ok, un pregunta pa Velvet. Gwen Shalin van Blarkum ta puntra. Ki tipo di sickle cell bo tin? Ami tin sickle cell e tipo S6. Paso tin SS. SS ta esun peligroso. Ok. Abo tin e S. S sei. Sei. Ja. Yes. Ok. Laga nos sigui wak aki. O Eva ta manda su hop de bon velvet. Danki Eva. Hey, u os internet anta keda escucha bu te final velvet.

Pa Velvet. Bon tardi. Bon tardi. Dame mi mustre aquí. Aquí tabata Shirley Young. Ok, Bon tardi, primita. Hey. Wow, seis horas, mai.

um, corta. Correcto. Bo, awo verbo mi que habri espacio pa abo por duna bo último mensaje me conocer. Bon, ya. Único cos mi por bisa, sonan, manera ma bisa bos nan caba, um, ma comienza usa X39, Si mi no ta kiboká, ta besi tres aña ora aki i mi ta mira hopi kambio. Den, eigenlijk hinter mi sistema i mi ta mir'é serka mi yu tambe. Anto tambe mi ke trese padilanti shónan. Si bo tin un yu, Of si bo haña yu i e yu ta un yu, manera nan ta bisan to, un yu spesial, hopi hende ta bisa, Ya, e no ta spesial, e ta dit of dat of whatever, ami ta bisa e ta un yu spesial pasobra pa mi e ta spesial. No pue bo yu den bo yu na na na na na farit of whatever. Cria bo yu, ba carguele nuebe luna largo, ba sinti dolo pa bo hengele, keda cu bo yu, cria bo yu manera bo por paso. Abo como mama bo ta haci e trabou miho cu ken cu ta, ta bo yu e ta, ta bo a carguele. Please, esey mi ta pidi hopi di bosnan, ora cu bo tin bo yu, Laga bisa awor aki mes ku bo tin bo yu ba ba plats bo yu somewhere. Si e ta un kaminda buska su drechi. Bai serka dje. Bai wak e maske ta un òf dos be pa siman pero buska su drechi. No laga pa ora ta lat bo ta bai buska su drechi. Ok. Danki na bosnan tur ku tabata tei awe tardi. God bless you all. Yes, ese tabata mensaje di Velvet, buen claro. Seguro nos vai tener backchona, paso uno nos tin kuwa kon taba yendo y kon lo vai sigue ku Orvel ora que vai comienza usa Ice Wave y X39 pa su scoliosis. Dus nos lo vai tin Velvet back junto con nos Kaminda nos ta bai hasi un rekapitulashon di su eksperiensia ku e pleisternan i tambe e parti di proseso ku Orvin lo bai biba awor aki badilanti durante di e próksimo lunanan i simannan pa ku su skoliosis. I mi ke rekordá tur hende di e grupo a Pleisternan oko ke kuminsá ku bo trayekto di outosanashon, tuma kontakto ku e persona ku a invitá bo den e grupo aki. Òf tambe bo por tuma kontakto ku e administratorsnan si bo no sa ken ta e persona ku a invitá bo. E manera bo por mira, Velvet ta disponibel si bo ke puntra, hasi pregunta tokante di e temanan ku el a trese dilanti. y cu tabata e parti di suru dia cu tin slijtage, cu awor aki e ta sinti el e hopi mas mijo, menopausa, dolor di loma, y tambe sigur pa e parti tema cu nos a toca over ora bo tin un yu special con por bo bay om cu esaki como mama soltera bel bo tey pa por yuda bo contesta pregunta y bo por tuma contacto cu nos pa si bo ke haci un trayecto di test si bo ke haci esaki skibi test y e pais caminda bo ta si bo ta di Hulanda ta test Hulanda si ta di Boneiru test Boneiru si ta Corsou test Kòrsou. I e saludonan ta sigui drenta pa Abu Velvet, pues nos ta bai sin bisa tur e hendenan ku a kuminda bo. Nos tin saludo di parti di Abu, Hey, Lydia Henrietta, Bon tarde. saludo pa Velvet. Nos tin tambe aki un persona mi no por mira ta ken,

Y ya, nan ta queda de rabo más lo que aquí. nan ta manda más cosas aquí, Velvet. Nan ta bisabo. Saludos, Velvet. Ok. Saludos. Aquí. Velvet, bota. Great. Dankie, dankie. Oh my God. Wat esun di bo ta un muhe balioso? Great, great. Ken a bisa esei? Mi ke ripití esei. Esei mi ta purbando una wak, mi no por mira den mi chat aki. Nta por ban a mira ken a skibi esei a no. E no ta realmente no mi no por a bisa ta ken a bisa esei. Pidiendo disculpa Son mi ku kopi. seshon di awe a bai asina ki ku e interupshonnan di internet. um, y nos lo bai tin velvet bag, si a perde algun parte di session di awe, nos bai tin velvet bag. Otro año ku Dios ke pa nos por wa y monitor kon asi ku Orville su desarrollo

Y e mensahe di Bo ta un super mama bendiciona, bo ta acorda esey? Esey tabata Correcto. di Eva. Ah, ok, ok. Thank you, Eva. Amen. Dori, dori internet, mi no por mira na tiempo que Ya. está aquí. Okay. Okay, bom, dan Albert pa bo um, disponibilidad awe y cora bon, Tabaton placer. bota bay tei otro año atrobe con nos. De no. Cu Dios que. Estaba todo un placer. Masha, masha, danke pa okay. oportunidad. Anto, no está bij pe. Krekeche a bij pe moda. Plak bo pleister.